Aw ka tha lai maw. Cun atu ah atu ramzaam hna hi tah kan ram kir than ding hi ti bantuk pawl hna tah CBC USA nih timhtuahnak um maw? Hi ti bantuk pawl kha tah ramzaam le kongkau he pehtlai atu Mizoram lei ummi camp ummi pawl siseh dangdang ummi pawl kongkau he pehtlai in theih awk a tha dingmi na van kan hrawm kho hnga maw? Siseh tuan deuh ka chim bantuk khan ramchung ummi tu kha cu teh Tutan ah a si khawh chung bawmh peng, zuanhnawh peng an si. Ramleng deuh te ko si mizaw ram a zaam mi hna kong ah hin kanmah zong kan rak inn lio ah a pakhatnak ah Mizoram a kan hruaitu hna NGO pawl ya a kan bawmtu hna sinah kan lawmhnak kan va chim. Ah kan nan kan bawm caah kan unau kan si. Ah ralzaam dirhmun kan um lio ah nan rak kan welcome. Zei poh nanmah nih nan kan zohkhenh ni cung ah hin kan i lawm tuk ti kha va chim a si i Cu zong ahcun a ra laimi caan zongah zeicah a rauh lai a hngalh lo caah hin rak kan daw ko u ti kha pehtlaihnak kan miphun aiawh in kan va tuahmi le lawmhnak kan va chimmi kha a biapi bik cu si. Lei amah belte cu khika i ralzaam i Mizoram lei a ummi ca taktak ah khin kan tuah khawhmi ti ahcun tuktuk cu a um tuk lo i amah belte cu a tlungmi paoh nih Khrihfabu nan si ah nubu hna zong an siah khan te khika lei ummi he ramchung ummi he khan tuah khawh tu ka bawmhnak te ka pek lengmang an si na van ka halmi te kha a ṭha ngai tiah ka ruahmi pakhat cu atu hi nan theih ko lai i kan hnu le Pu Lal Duh Aung Chief Minister nih anmah conference pakibia chimnak ah khan 2024 June thla in foreigner pawl an rak tlung i minung thanghnih hrawng tourist phun i a tlungmi an si ahcun Aizawl ah kan hmuh hna hnga. Sihmanhsehlaw ahohmanh kan hmu hna lo. Ram chungah an va lut i khin khem te hna, tinṭan an va pe hna timi kha a chim. Cun atu hi border hi an van stick thluahmah tiah kan theih. Tahchunhnak ah Delhi in an van khirhmi hna hi kanmah American citizen bak a simi Hi bakin te an khirh hna ah hin a reason an piahmi ngaingai a um lo. Kan in zum hna lo tik a si. Meithal zong nan phur, cucun aa nan luchuan nih kan zoh tikah hin kan in zum hna lo tik a si pakhat ah. A pahnihnak ah ramchung zongah hin ralzaam pawl hi tahchun ah Falkawn ah hin dawr an ṭum cang hna. Nan dawr nan nan nan rili nan nan khar dih cang lai ti kha si. Sangau hi tam bik an umnak si i dawr a tuah ciami cu tuah ko u law a thar nan tuah kho ti lo ti si. Nizan timi ah khan Central Young uh, Association WLA nih khan an chuahmi pakhat ah ralzaam pawl hi zan suimilam pakua hnu ah nan vak kho ti lo, rian an chuak kho ti lo ti bantuk si. Dawr nan tuah duh i nanmah nih nan tuah i midang min nan hman ahcun ngah lo ti bantuk amah belte cu thih lonak kong le aa harnak kong tuah cun khakha a poi lo nain zan i curfew te hna van tuah cucun kan theihmi pakhat a hmaan hmaan lo kan hlat kho rih lomi cu khika ram chung zongah khual tlawn tikah khin permission phun khi maw nan lak lai ti bantuk kha um le kamkhat lei in thil pahnih in kan chim ka duh le te nan vun khaan zawn ahhin ralzaam kan si i kan va zaamnak hmun i a kan dawmi hna an lung kan ton hna lomi um ko lai ti kha ka ruat. Malaysia kan phak zongah kan si ko, America kan phak zongah kan si ko, khi kanmah duhpohmi a tongmi kan ning tawn caah khin tu bantuk pawl kha a um ruangah a si ko lai ti kha ka ruat. Tahchunhnak ah, meithal kan phurhmi te hna, Cun Drug te hna zong khi phek in tiden in dah lengmang tikah khin hi bantuk pawl ruangah khin hi a chuak kho i dawt kan i hrawh lo ruang kanmah kan palh ruangah a um ve ko lai ti kha pakhat naa chim ka duh. A pahnihnak tu hi atu ning te i a si ah khin cun kan ram le an kir a ṭha ti ka ruat. Zeicahtiah Khika khin ah an rian an ṭuan an fel. Cun kan hnulei zongah ah bia tete nan rak theih cio komi kha khi Van Lal Sailo hna nih a chimmi zongah khan khi tlawmpal te ah a hnu i thil khiti ah media pawl nih an chimmi kan ngaih tikah hin kan miphun lungnuam lo ngai khin um khawh a si. Le cucaah cun kan ram hi atu ah Lian Hni nih Kawlram fakpi a rawh tikah hin raltuknak lei kam hi A cutluk cun min Aung Hlaing te zong an tha a ṭhawng tuk ti lo kho men. Cun kan ram zong hi cu hlan zong ah Thau hrawng hrang, cucun khi Thangzang hrawng Thantlang peng khin liberated area kan ti tete a him pah ko caah hin kan miphun pawl kir a duh menmen sual ahcun an kir khawhnak hi kan tuaktanah ṭha cang hnga ti khi ka thinlung a um ngaingaimi cu a si. Zeicahtiah atu zongah kan tutawk kan i veh khawh ti lo maw? Kan tlun khawh ti lo. Khika khin le ralzam nan si ti i khati zalong lo ngai i an um tikah hin pumsa thinlung thlarau maw rung thei tuk i khika an ummi khi an caah har tuk kho ti ka ruat i ciah cuti a si vevek ahcun kanmah zong nih hin kan tuaktanpi hna i khua a ngan deuhmi ti thatnak hna khin tiah khua zong kan kauh i an um a hong kir ko lo ti bantuk hi kan ruah a hau te cang men ko lai ti hi ralzaam hna dirhmun i keimah pumpak i ka ṭanhning kha van langhter ka duhmi si. Mizoram kong kan cikhat ti van pialter van kil ṭhanta ka duh i atu i chief minister ke nangmah atu US rajang khan nan tong bal hna ti kha theih se ma cun atu Mizoram zong khan nan va kal i nan lungsau rih ko ti zong kan kan va chim hna lati hna lati tikah hin atu chief minister he pehtlaih awk a ṭha lo maw? Amah bak hi direct in pehtlai nan i tim maw? Timh, timhlamhnak hmanh na ngei maw? Mikhi ahkhin cun atu tahchunhnak ah kir ding khan thazaang pek si ko zongah kan kir khawh hlan chung te kha cuti atu bantuk ke pehtlaihnak ṭhat khawh deuhnak ding ahhin Chief Minister he hin i tonnak biaruahnak te pawl hna hi nan tuah kho la maw timi timhnak hna te nan ngei maw? A ṭha tuknak question kha anih cu chawnh khawh zong a si ko. Cun hika hin uh, kanmah CBCUSA ram chungin uh, tahchunhnak ah Pu Van Ce Uk khi te khi bang na ke cu direct in technus an kuwa ko nizan ti ni zong kha ka kong kha an i kuat mi kha ke ma zong arak ka pia ve i uh, direct in contract kho asi amah belte cu pumpak ruahnak hi contract se loin te asi kho ahcun atu dah CPIR min te na hin kan in tong lai i sapan a pu rel duan hi tin dah bia kan hei contact lai i zeitindah thil a pel ning seh ruah ning a si kan theihmi bia a hmaan maw tahchunhnak ah ralzaam puai dawi cang hau tiah an timi hi cu bantuk program hna cu um maw atu i kan tonmi issue ah hin teh hitining pen um maw unau nan kan ti tung tukum thum lawng kan ralri i ral kan dohnak kan doh than ah a diri tung lo Hiti nan kan tuahning hi zei kan ti lai. Dawr tein a on kho lo hi ti bantuk zan te hna zong ah ralzam cu ti bah tukon nu bah nan timi pawl hi ma hi zitin dah si ti hi direct in contact ding kha atu hi timhlamhnak kan nei i a ran kho chung ma kha contact kho kan i zuam lai ti kha atu kan ruah mi cu si. Siseh, tampi kai lawm mah zawn te ah khan na ruahnak va ser ko seh le te ma cu theih zong le theih mi si ah khan cun rak kan chim rak kan hrawm chih ti ka duh mi cu zei ruang bik ah dah hi tin atu te chim ti kan zoom hna lo ti kha cu a si ko na tein a zei ruang dah si nga Central cozah nih an van nam deuh ruang ma si si lo si le amma Mizoram khuasa mi mipi nih an van nam deuh hna nak ruang ah dah si a ruang na van thei kho ma Okay, uh, na ruahnak na ti le te a palh zong kan palh kho men i mizo khi cu an lungai rual tuk le maw mizo tuk kan te si le pakhat te thil an ti mi kan i ruang di hi te i uh, a hmasa bik kan tum lio zong ah hin an kan chimh peng mi cu drug kong hi si i drugs a lut mi hi nan mah khuachak lei in a hung lut mi si ti kha an kan timi ah khan le biapi in ah ai tel pengmi cu si. Le atu i hi bantuk tiang tiang i thil a hung umnak hi tahchunhnak ah uh, pakhat te ni zan timi a thil a cangmi cu Champhai ah hin uh, kanmah ralzaam pakhat kum tling lo an ti e mah nih khan VC an ti le VC hi kanmah Laimi kan fiannak ah cu khuabawi bantuk kha si tiang ka ti te mah nih khan uh, bia a hal i Le a khoika dah na um i mukai dah inn nai hlan a van tiah khan nangmah theih hau lo ti phun khan van el le mapa nih khan a kut a thlak ti si. A kut a thlak tikah annih kha palik nih tlai manh hna selaw fak ngai in amah hna kha an tuah men hnga. Palik nih an tlai man i khabang te hna kha te hi ralzaam nih kan VC cungah kut a thlak ti bantuk te hna kha a hong buai hi ti bantuk maw. Thil tete khi zei kan ti lai. Khi ka chim tawnmi cu Mizoram ah hin khi intellectual level ah hin cun a buai tuk lai lo. Tahchunhnak ah Van Lal Sailoa a chimmi zong kha anmah OEM pawl zong kan chawnh hna. Hiti hruaitu pawl nih khan kha ka cu zeihmanh vai phang hau Ane man kan mah caan kan lak ko la an ti ko na khan te khi vea ze kan ti lai khi rong vea khin khi kan an mah khi mi vea ze kan ti la me thalai le ba hei ti la mo ke ze vea kan ma khi pun mang tanga khin mo khi ban tu ah khan khi ralzam le khi kai mizo hna unau kor laka khin zu vadin nak te nai ti ban tu rong khin buainak a chuak sual kho ti khi kan phanmi si le te khakha cu a kan hei pordah vial kan hei phan zong si sual ngana te in atu i thil am mi tete hi thil mi tete zong khi am le tel la te ka wa ne chu cha chun kam khat lein ki kan ral zam dir mun kan um ko nain kan ni kan fel mo chu chun tangka zong su ram leng mi ne khan kan kwat ko deuh na i khika ah khin an nuncan ning zongah khin khika an rak a rak um ṭhin mi hna mit nan kem deuhnak tete maw zong cu a um ko lai ti cu a fiang mi si le cu bantuk te cu a hong karh ngai cang kakha a ruang taktak ti bu cu hen ka hleng ti cu um lo na a rak thok nak hna kha cu hi drugs pawl hi nanmah nih na van lupi mi si ti kha an kan ti peng mi cu rak si Saiseh cu atu timhnak zong nan ngei. Amah Chief Minister Direct zong cun chimh a biaruah nan i timh caah khan thawngpang ṭha um zau ko seh ti tu kha kan si duh ttha cio seh. Siah cun mah kong ah khan uai hna nih hal ding a ngeih kan miphun hna sinah chikkhat te mah kong ah khan tangpeknak phun zong in Mizo ram khualsa liomi kan miphun hna sinah chikkhat te mah kong ah khan na siaherhmi te bia biaruahnak van kan ngeih piak ta hna la. Siseh, aw ve ahcun teh. Hi uh, tuan deuh ka chim bantuk khan ka phih lengmang zoh hau i te anmah runro khan kan dol an kan uh, an kan le rem lo ti bantuk lawng si lo khan kanmah dirhmun ka ruah peng a hau i keimah pumpak in cun uh, tuan deuh zongah Malaysia lio kong zong hika US kan phaka zongah khan kan rak chim lengmang mi kan umnak hmun kan i ṭhial hmun dang ram dang kan pen tikah cun kanmah hrimhrim nih hin kha rak ummi hna hi an thinlung an ruahnak le kha anmah he i tlumkalpi um khawh ding khi cu kan rian bak a si tiah kan chim pengmi si. Rom nan kal ahcun Rom atun um lai ti kha si te Mizoram i kan va kal tikah khin kanmah nih cun unau kan si kan ti anmah zong an kan ti ko na te khan kan thinlung taktak te ah khin an kan hmuh ning khin ralzaam kan si cu cun kha kan sinak te kha anmah nih ralzaam nan si an kan ti lengmang mi khi ti awk um lo te khin te kanmah tu nih khin dawt thaw deu te kan um cu hau ko ti khi ka thinlung a um i i ralring dawh ko hna u sih ka theih ning ah hin a atu zong ah khan kanmah le mi zong kha khoi ka muam meeting te zong tu ai te ralring ten kan um hau ko ti kha an chim mi a um ti kha kan tei a ṭha ngaingai tiah ka ruah. America kan phan i kan phang ka dik tluk in dah kan buai. Zurit bun motor kan mawng. Maw phunphun kan siatu zong a mino te tampi in kan thi tak i cucaah su atu bantuk hi kan ram harnak ruangah khika i kan zaam tikah khin kan nunnak hi aa ningcang tein Pathian ṭihzah bu tein nun i zuam hna usih ti hi khika ralzaam pawl zong nih khin kan ruah caan a cu cang ti kha tawi tein kan chim ta ka duh.